Fimni ħafna ħbib Bertu tal-Qubbajt, zibuni. ħadd ix-xogħol fidi fin-1990. Ġifieri su ilu bej 32, 33 sena, imma qabel xorta kont involut eh, f'da xogħol. Bdejt bil-qubajt, mhux għax missieri kien bil-qubajt, missieri kien ibih, imma kien lavrant. Kien hemm eh, ir-raġel tal-koġina tal-mami, ġifiri familja kollha ta' kienu aħna kienu jisibuna ta' kampana. U eh, Kont, kont missieri kien imur jarma fil-festi, kent imur ma' missieri l-ewwel jien fil-festi eh, mal-mejda tal-qubbajt narmaw ġal irħula. Mbagħad bdejt nidħol ġal confectionery ġewwa ngħinhom ukoll dak iż-żmien konna nqarstu nippakjaw bidejna mhux bil-magna, e, e, ġifieri. U kont nagħti semi hemmhekk kif imni. Meta kont ma' missieri ġieli In-naħat ta' taslimijat fejn eh, kien hemm ħafna turisti, inna ma narmawx is-sibtu laħat bħal ma narmaw forsi ġalirħu. La, tifhem kienna narmaw per eżempju mill-erba, narmaw l-erba ħamis ġimgħa sibtu ħadd. U missieri peress li kien il-part-time job tiegħu. Eh, ġili kien jiġi armani, ġa taslima, ix-xatt hemm l-istrend, Jitlaq għax-xogħol, iħallini hemmhekk, flaxija jiġi u ġieli ngħidlu pa mur imla l-kaxxi bil-qubbajt, kien ikenna kaxxi kbar hekk ta' linja, u ngħidlu għax betu kollu, ta' kien hawn ħafna turisti, dak iż-żmien kien hawn ħafna turisti u kienu turisti tajbin. U eh, ġieli laħaq ma kenniex xogħol biżejjed, dak iż-żmien kien itina l-qubbajt liebes Ikun għadu qed jagħmlu, jkun għadu fuq l-irħam qed jiksaħ, itihulna ġattilari u noqogħdu nqarstuh fuq il-mejda tal-qubba jitbiet tape hemm u nbigħu. Ikun għadu jaħraq ikun ifuħ u dak li jkun aktar titħajjar nerġgħu nispiċċaw nkunu bejnieh kollu. Konna nbigħuh blużin. Infatti qas kienna nagħmluh ġall-plastik.

Imbagħad maż-żmien bdejna anke ħabba ġeni u hekk nagħmlu ħġa bdilna l-forom konna fejn meta nsajru nitfgħuh ġa forom apposta u nqattawh bil-lupa u joħroġ il-wiċċ maqtugħ sabiħ bil-lews u nippakjawh ġol plastik trasparenti dak iż-żmien bl-idejn bħal metlek illum bil-magna titfagħla l-magna biex ittella' aktar fix-xogħol.
Fil-festi tagħna l-Maltin insibu ħafna affarijiet li huma tradizzjonali u prattikament endemiċi għall-gżejjer tagħna. Fost dawn l-elementi li naraw fil-festi insibu l-mejda tal-qubbajt. Din il-mejda tant daħlet fit-tradizzjoni tagħna l-Maltin li fil-konverżazzjonijiet tagħna meta wieħed ikun iħobb imur ħafna postijiet differenti, dan jiġi mqabbel mal-mejda tal-qubbajt u ngħidulu qisek mejda tal-Qubbajd għax din ovvjament dejjem tilmaha f'kull festa. Il-mejda tal-Qubbajd qabel ma kienetx daqshekk fhimni irfinuta qed tifhem l-antiki kien ikellem xorta l-pwieżen. Il-pwieżen huwa Dik il-biċċa bħala għamara ngħidulha kien akkun tal-kewba fejn jiddendel il-miżin, iżomm il-miżin imdendel bil-katina biex tiżen il-qubbajt. Imma vetrini ma kienux bħalma jissu bdejna minn 20 sena law kien eh, għattont biex id-żejjen għal-mejda sabiħa tifhem biex tiġbet lajn. Qabel il-vitrini kaxxi kwadri kienu jkunu. U xej ta' barra minn hawn ta' jiġifieri da. U dejjem tipprova jisek biex issabbaħ naqra l-istolli eh, l-mejda tal-qubbajt. Aktar u eh, per eżempju jiġu turisti u hekk minn barra u bqajna narmaw bil- bil-mizin, għavolja l-mizin mu għadu xintuża l-lum kollox pegd eh, ippakjat. Imma still għadna namlu, pala tradizjoni l-mizin huwa parti Mill-istand tagħna hu. Tittarma qisu l-ħanut tiegħek dak hu. Ta' 14-il sena armajt l-ewwel mejda tal-qubbaj ta' rasi fil-festa tal-Karmnu il-Balluta. Hemm l-ewwel festa li armajt u ma ninsiha qatt. U bqajt għaddej imbagħad hu. Dak iż-żmien Ma kienniex bħal m'iedin nagħmlu illum, inżarmaw mis-Sibt għal Ħadd jew ngħattuha u nerġgħu mmorru l-Ħadd fl-għaxija. Dak iż-żmien konna norqdu hemm. Kienna nieħdu s-saqqijiet magħna l-lożor li mħadet, nieklu hemm fl-għaxija kulħadd jirrakkonta xi storja, immorru norqdu. Insomma, biex filgħodu nisbħu għall-ewwel quddiesa tas-sitta. Għax kif joħorġu n-nies mill-quddiesa, Dak iż-żmien kien hawn ħafna parruċċani li jixtru kull sena minn għandek, ah, kien hemm ħafna parruċċani li jixtru mal-quddiesa flok il-ħin tal-festa fl-għaxija. Dak fl-għaxija kien ikenna inċirata apposta biex nattu l-mejda tikkaverja l-mejda kollha. U taħt il-mejda kien ikenna fallakka fejn jinżlu l-pajpijiet tat-tabella ġat toqob kien jorqod wieħed hemm fuq il-fallakka. u ieħor kien joqgħod 'il fuq aktar fejn nagħmlu l-kaxxi tal-qubbajd. Kien ikenna tliet kaxxi, nitilgħu bil-wifqa fuqhom biex tidher minn wara l-vitrini. U kien wieħed fuq il-kaxxi u l-ieħor fuq il-fallakka. Fim, aktar ma konniex norqdu ta' jiġifieri bil-lejl milli konna norqdu, imbagħad filgħodu kulħadd jonos fuq il-mejda. Kien hemm Ġie xaħwa, kien ikunu ma' missierhom, mbagħad kien miet missierhom baqgħu jaħdmu huma mill-Birgu, kienu jarmaw bil-qubbajt hemm kien jiġi wieħed magħhom lavrant, kien jkun miskin kulħadd jaqbad miegħu biex jgħaddi l-lejl. Jew ġieli kienna nkunu l-imsida noqogħdu nispiċċaw nagħmlu lejl fuq il-bandli nibbandlu meta kienu għad hemm ir-roundabout l-antika qudiem il-knisja. Jiġifieri dejjem b'xi pras parek billi. Dika niftakar konna qegħdin ġo festa u ħarġu er, xi kienu xi seba' minn ġo xi gazin bil-gazin magħluq kienu qed jixorbu ġewwa aħna konna dħalna diġà norqdu taħt il-mejda. u wieħed minnhom kien fis-sakra u għajjimni kixef il-mejda għalli um għalli hawnhekk irid norqod jiena u spiċċat kelli nqum raqet hemm fuq il-mejda u aħna bil-qiegħda faċċata fuq il-pjanċir bil-qiegħda nistennew jisbaħ. Aħna narmaw fil-weekend Jiġifieri meta kbirt ser ġuvni ma stajtx ingawdi l-weekends mal-ħbieb. Fis-sajf dawk sejrin joħorġu l-baħar u discos u jiena ma nistax immur. Jiena meta qbadt mal-mara kont diġà bix-xogħol għal rasi. Imma meta qbadt magħha għedtilha isma' għedtilha jiena nebbieħ il-qubbajd. Għedtilha fil-festi, għedtilha jiġifieri s-Sibt u l-Ħadd jiena M'għandekx ċans qed telgħa li ħa noħroġ jew hekk. Tipprepara, jiena dak ix-xogħol tiegħi u. Ifhem, għall-ewwel għedtlu u bajt jiena ġini f'moħħi għall-ewwel jisek qed mela hemm weekends mhux mhux ġifieri kan konna ċans noħorġu hekk. Imma mbagħad qedtlu x-xorta jiena qedtlu xogħol sabiħu. Qedtlu hekk għax ix-xogħol sabiħ tiegħu tal-qubbajt. U għas-sabiħ ir-raġel tiegħi wkoll hux. U bdejt immur miegħu insomma fuq il-mejda fejn ikun armat, l-ewwel imuru, u mbagħad immur niltaqa' miegħu jiena fejn ikun armat.
U spiċċajna żewġna u tarma l-mejda ġi għalija weħeda u jien arma fuq oħra meta jiġu ħafna festi u ma jkellix nies biżżejjed U tispiċċa tbigħ hi aktar minni kull fejn immorru. Ifimni meta kont żgħar ma' missieri kont ngħidlu tong qed ngħidlu ħammur ngawdina għall-festa u kien jgħidli għall-festa tagħna aktar trid tiġi nbigħu aktar bħal speċi. Allò minn dejjem qisek għax la mbagħad la kkun drajt minn meta kont żgħir, ara jien għandi t-tfal. Tgħidilhom x'armaw il-vejda tal-qubbajt għall-festa, għax iffissati fuq il-festa u ma mantijomx tortu, fimni, dak għad-delizzju tagħhom eh, bħal speċi. Imma jiena dejjem mal-mejda bħal speċi. Ingawdi aktar minn nies oħrajn ta' għax nagħmel eh, il-ħinijiet eh, twal aktar ġal-pjazza nkun naf x'inhu jiġri. Jiena l-festi dejjem konti nħobbhom ta' jiġifieri minn meta kont żgħir. Imma bħala festi kbar, fimni, ħaż-żebbuġ, Fimni peress li aħna minħa żebbuġ jisa dik li kbar festa tagħna bħala sejl se fimni bħala bih. Imma hemm ħafna festi oħra kbar fa' speċi għandek Santa Marija l-Mosta kbira fa' speċi qed tifhem. Eh, Zurri it-tnejn li huma kbar. Eh, għandek San Nikola, San Ġorġ, kollha festi kbar dawk. Hemmhekk narmaw għandna l-mejda ngħidu l-kbir narmaw lila, ikkun mejda aktar kbar narmaw l-istatwa qudiem il-mejda. E fimni jiena il-festi kollha nipprova narma bħal speċi full ta' bħal speċi mhux għax San Filep ħanarma l-festa tiegħi hekk u hemmhekk ma narmax hekk ta' qed tifhimni imma dejjem nipprova nivvinta xi ħaġa bħal speċi biex aktar in-nies Tilqothom. Jien għandi l-garaxx mimli statwa, mimli statwi. Per eżempju, mmur iż-Żurrieq, għandi tal-Karmnu, għandi Santa Katarina. Qed tifhem, mmur il-Ħamrun, għandi l-San Gejtan, mmur għandi l-istatwi kollha. Imma San Filep naqra ikbar.
Fil-festa tagħna, il-mod kif jinbiegħ u tintrama l-mejda tal-qubbajd huwa xi ħaġa li ħloqna aħna l-Maltin. U din saret prattikament parti mill-armar tal-festa. Il-mejda tintrama bi ħsieb, tkun fuq strippi għoljin biex ix-xelta tal-qubbajt li tkun għall-wiri tkun fil-għoli biżżejjed u tiġbed l-għajn tal-bniedem. Din ikollha dawl qawwi fuqha u l-għajta tal-bejjiegħ tħajjar lil dak li jkun biex jersaq u jixtri. Insibu idjom oħra marbuta mal-bejgħ tal-qubbajt, din hija meta wieħed jgħid l-għajta nofs il-bejgħ. Ix-xogħol tagħna trid tirsisti biex tbigħ. Ki tmur u toqgħod bilqiegħda fejn il-mejda ma tbiegħx jew inkella tbiegħ il-ftit. Allura trid jien ngħid għalija jiena trawwant ma' missieri dejjem ngħidu. Iż-żebbu ġieha u kollu billi u sutajja, qed tifhimni li t-turisti trid toħroġ bil-plattina quddiem il-mejda u iddawwaqhom. Ngħidilhom we have this nougat, we have many flavours, many qualities, it's our traditional Maltese nougat. U mbagħad issemmilhom il-prezz, jgħidulek I come back. U kollha jerġgħu jiġu lura. U mbagħad pereżempju mal-Maltin, xi biċċa tajba sinjura tal-lews, ijwa sabiħa niġi, imma mhux issa, wara li tispiċċa il-festa niġi ta' u jiġu ta' veru, eh? Xejn, ti tkun inti anke jekk bniedem ġi qelleb il-mejda u ma ħax xejn, ma tix pereżempju toqgħod tissupervja. Ok, jgħidlek I'm not going to take anything. All right, don't worry, thank you sir. U anka, per eżempju, anka kma jixtrux, dik li tagħmel conversation magħhom tfehmu fuq il-festa, xħin il-fireworks, xħajkun hemm l-għada l-ħadd, huma dik japprezzaw ħafna. Li inti tgħidilhom, refieri, imbagħad ġieli jgħiduli or give me one mela one, one white one, u jispiċċaw jixtru. Xejn, ġux, ġifieri dik is-sistema tiegħi. Fuq il-Malta Records dak iż-żmien kienu qegħdin jagħmlu ħafna attivitajiet u dħalna Għamilna darba bil-qubbajt liebes. Unbad darba tħalna oħra bil-qubbajt l-artab, għamilna l-ikbar biċċa qubbajt. Sajarnija l-esta, jiġifieri dika ma stajċ insajjar hemmhekk. Il-qubbajt liebsa sajjarta kollha hemmhekk, ja, fuq il-post. Għamilna forma kbira tal-istejner sin twila u sajjarnija hemmhekk u mlejnija dak il-ħin hemmhekk u qattajnija hemmhekk. Imma l-qubbajt ir-radba Ħadtha biċċiet biċċiet miegħi hemmhekk u mbagħad ikkowtjajnija biċ-ċikkulata u għamilnija l-ikbar torronċina. Meta tgħid torronċini jkun qubbajt mill-abjad ikkowtjat biċ-ċikkulata. U għamilna l-ikbar biċċa torronċina eh, bil-qubbajt l-artab ukoll konna. Jiena kelli sorpriża kbira. Ehm, kont ir-raġel għalli għandi l-Malta Records illum għalli jridu jisiru l-Korintia għalli tiegħi tiġi miegħi Għedt lu mela. U lbistu mort miegħu kif dħalt ġewwa qalt li sinjura qalt li Maria Mari Caruana għedtilha yes. Qalt li għandek nomination. Għedtilhom nomination? Għedtilhom ma nafx tattilhom ir-raġel kien innominat. Qalu li forsi it's a surprise. U jiena r-raġel għedt lu ommi ħa nitla' fuq il-palk bdejt nisti. U tlajt insomma u għajtu lir-raġel tiegħi u ħin ħadu l-ewwel premju. U mbagħad għajtu lili. Qalu li aħna ġejna fil-festa kienet taħa żabbar qatt ma ninsa l-aħħar waħda. Għadna ħdejk laqas indunajt bina u għadna naraw inti kif taġixxi meta turisti jiġu fuq il-mejda tradizzjonali. Qalu li vera rajna kemm taf dbieħ u taf titkellem u kif tmur magħhom, għallu aħna tajnik il-nomination għall-kindness tiegħek u kif tmur man-nies. U għattilhom very thank you għattilhom għax ma ma kontx qed qiegħda nistenni għadi. U veru ħadd pjaċiru għandna għax ma kontx ippreparata, ma kontx naf. Kienet sorpriża u t-tu ħassejtni prawdu għax tagħmel iktar kuraġġ inti meta tmur bih. Tibqa' dejjem hekk hu fuq il-mejda tiegħek hu.
Il-qubbaġ ġa Malta bida mill-kavallieri. Il-kavallieri meta ġew Malta, meta kienu l-Birgu, kienu vvintaw il-prinjulata, dik l-ewwel ħelu li kienu għamlu ġa Malta. għax kienu jiċċelebraw il-festa tal-Karnival, u mbagħad wara snin kif kienu marru l-belt bdew isiru l-festi reliġjużi, bdew ġol-belt għax il-belt b'hekk hemm ħafna knejjes, għax għall-ewwel bdew il-festi ġol-belt, u mbagħad bdew joħorġu ġol-irħula, u għamlu t-tieni ħelu tagħhom li huwa l-Qubbajt. U baqgħet ġejja Minn żmien il-Kavallieri, ġifieri di xi ħaġa tradizzjoni ta' Malta li ġejja minn żmien il-Kavallieri. Il-qubbajt huwa xi ħaġa tradizzjonali tagħna u għax anke t-turisti jgħidulek when you see when you say nougat, what do you mean? U tibda tgħidilhom l-istorja tal-Kavallieri minn xiex bdiet u minn xiex beda l-qubbajt tagħna. Ifhimni, it-turisti Ħafna minnhom ma jafux x'inhu. A xi trid tagħmel biex tbiegħlhom? Aħna nqattgħu nagħmlu nieħdu samples magħna mqattgħin ġa ġa kaxxa magħluqa u u ndewwquhom. Kif idewwquhom jgħeġbuhom u jixtru. Hawn min jgħidlek xtara biċċa n-neighbour għax forsi ħadlu ħsieb id-dar min għat-tfal. Anke bħala souvenir itellgħu souvenir biċċa qubaj ta' Malta. Qed tifhem? U t-turisti. L-aktar li tiddependi minnhom is-Sibt lejliet il-festa x'iġibuha mal-fireworks, qed tifhem, jgħid biex jaraw ikellem excursion. U mbagħad il-Ħadd il-Maltin, il-Maltin l-aħħar siegħa qishom li li jixtru l-qubbajt, qed tifhimni? Kif tidħol il-priċissjoni, pup jitilqu jiġru għax jitlaq inna tal-qubbajt. Jiġu jixtru.
Il-qubbajt innifsu mhux xi ħaġa li nsibuha f'pajjiżna biss, Għax fil-gżira ġara tagħna Sqallija l-qubbajt huwa popolari ħafna u hemm insibu xelta kbira ta' varjazzjonijiet li kollha huma imfittxija ħafna min-nies. Darba pereżempju kien ġie kien ġie wieħed Franċiż, kien jaħdem ma' kumpanija kbira qasmu ġas-supermarkets Franza, Hu kellha mill-qubbajt ta' Franza. Hemmhekk Monte de Mar għandhom il-qubbajt ukoll imma jagħmluh differenti l-abjad minn tagħna. Tagħna huwa morbidu li li ta' taqsmu. Tagħhom croccante. Ikun huma jgħidulu croccante bħal tat-Taljani. Ikun iebes. Ah, kellu t-tifel tiegħu hawn Malta ġie b'holidays, xtara biċċa qubbajt u għoġbitu niżel Malta u riedni u ma ftehemniex għax ried kwantità kbira riedni nagħmel packing għalih. U għetlu ma nistax il-laħaq ma domanda pa' speċi. Għax il-rufjutajt jien ta' jiġifieri għax li kieku nejt xtaqt kabbart u ħan involvi aktar nies miegħi u dan stajt jiġifieri kien ikelli imma tajt qalbi. Għandi tnejn wieħed l-Ingilterra, Malti, italla xogħol Malti għal Maltin li jgħixu ġa l-Ingilterra għax jagħmlu bħal festi wkoll. Jagħmlu l-imnarja, jiġifieri jagħmlu ħafna festi. Għajt Alla l-qubbajt ukoll. U nibatulhom. U għandi ieħor l-Awstralja wkoll, eh? jiġifieri l-Awstralja l-affarijiet ta' Malta jiġġennu għalihom, eh? jiġifieri kif isemmilhom il-qubbajt li huwa b'ta' Malta. Għand il-packing bis-salib tal-Kavallier ta' Malta u kif jaraw xi ħaġa li li tolqot il-Maltin tagħhom ara salib ta' Malta dak x'inhu u bajt. Għad tifhimni meta bdejt għarras ehm, jiena qabel ma ħadd ix-xogħol jiena kont immur bħal mettilkom eh, ninvolvi ruħi fimni meta kont tifel kont immur nippakja mbagħad bdejt nikber u qbad tinsajjar l qbajt ukoll mat-tifel ta' oħt li mgħallem, kellu t-tifel t'oħtu kien isajjallu l-qu b'għajtu, mbagħad bdejna nsajru jien u hu biex aktar intellgħu fix-xogħol u spiċċajt li bdejt insajjallu l-qu b'għajt waħdi jiena. Mbagħad bida bħal speċi jaqta' lura bħal speċi bi kiber fi żmien U aħ, darba qalli qalli isma' qalli naħseb ħa nirtira jiena qalli qedtlu jiena interessat qedtlu kif trid twellili u nieħu kollox jiena. Insomma bdejt bdejt hekk minn fin-1990 ħadtu armajna l-ewwel sajf għal rasi. Missieri minn dejjem kien bniedem jaqta' naqra qalbu għan-negozju, kien jaħdem Tah ix-xogħol u jaħdem imma tgħidlux jieħu x-xogħol għal rasu. Jekk qed immur ngħin hemm qatta' l-ħanut l-ieħor. Bajna nitgħallem.
Allura bħal speċi issa tagħmel bidek, ħatum fuq ħafna flus, ħad tidħol f'ħafna responsabilità bħal speċi, U dak iż-żmien kien hawn ħafna aktar milli hawn illum jagħmlu l-qubbajt, ġifieri biss biss taż-żebbuġi konna tnejn. Konna aħna tal-Beehive u l-kuġin ta' ommi l-ieħor il-Petrel. Dak imbagħad żar ma l-istess spiċċa biż-żmien u xtrajt l-għodda tiegħu wkoll ħadd over il-dik tiegħu wkoll. Għall-isma' qalli ħanżarma li kif trid tiġi xi ħaġa tara xi ħaġa mill-għodda. Qalli ejja, qalli wara x'jogħġbok, qalli qalli nirranġaw insomma. Għetlu Għetlu fimni, għetlu jinki trid nirranġaw għetlu bil-garax kollox. Għalli le, għalli l-garax bietu. Għalli ma nistax insomma. Mbeħulek. Insomma minna u minna xtrajt l-odda tijaw il-moturi u l-forum u t-tilari li kellu pa' speċi l-lup, l-inqatta u l-qubba. Xaj kollox, bil-vam kollox. U darba minnhom il-mara kienet għaddejja timxi minn fej il-garax ġarrajna kollox, jiġifieri battalnieh il-garax. Kienet għaddejja timxi minn hemm qalt li isma' qalt li il-garax raġajja tal-bieħ minn fej xtrajt tal-kuġin insomma. Għattala mhix forsi għada bit-tabella

U erġa' spiċċat kelli nixtrih jiena, kien jagħmel xi ħaġa ġa fih u ma nafx ġara ta' qalbu u fa' speċi u raġa rid ibijaw. Ġib li l-kontrat, għalli ħanurik il-kontrat kelli kemm xrajtu għan beħulek. U hekk kien veru. Ġifieri meta jkellu kun oġġetta għalik. Sewa